O nɔvi lɔlɔ̃wo, mi do gbe na ame sia ame va gbe ŋke ƒe aʋa la dzi. Ne nya ʋe nye ye, ne va mɔ dzi dza gbe na subscribe ne subscribe la ke ma na ma video kple ame nɔvi. Ega ya ye o me di be ma fia o no tso ŋu. Ega ya ne le kpɔkpɔ le mɔ dzi fifi la ya me di be ma fia no no tso ŋu. Ega me nye be ega ya mi ame do mi le kpɔ bɔtɔlu for free ya mi le kpɔ. Eye ya nye 0.60 cent yi nye rap pie. Alo ne ma de gɔme la pie. si gbɔ le dzra fifla pi eya nye crypto currency yi nyui me ɖi be ma fia o eya nye batin ya yi nye batin yeye kple evelia yi le kɔna ya me batin ɖe le kɔna me le fi me ma fia nu wo tso ale yi ne wo tse di be ya yɔ ame ɖe ne va kpe ɖe ŋu we ne mia ɖu ga eviwo kple srɔ wo kple nɔvi wo di be wa tso nu va kpe ɖe ŋu no ɖu ga ɖe eke ma ma fia wo ale wa wa ɖu ga ahan. Ok, mafia wò nu yi le eme. Eya nye be breaking news wònye be yewodi be yewoama ga kple ame nɔviwɔe. Ale yewoama ga ɖee ya wole gbɔgblɔ. Ta mage ɖe launch pad eme. Launch pad eya ma nu yeye ebe what is fair launch be yi noma ma E, gɔmesesetɔe ɖe, egɔme ɖe, eya nye ma mi va le egɔme de le fii, ebe list on this centralized exchange. Wrapper yi ɖe wo me kpɔ da ɖe exchange o, egɔme nye be ma te ŋu a kpɔe le asi ɖekɛ me a ƒle o. E kpɔe ɖa ɖe, ta haƒe yi wa kɔ da ɖe ale yi wa ma ga be amesiame wa na xɔ tɔ ɖe.

Ŋkeke woame ne ne, ŋkeke alafa ɖeka ya míakɔ mine, mí ame yiwo míle mine fifi la ɖe, ame sia ame kloe ŋkeke alafa ɖeka. Enye medze mine ŋkeke ne ne ne ɖe ŋkeke blaenyi vɔ ade le alafa ɖeka me ne ne susɔe ma. ekpɔe ɖa ɖe, ame ɖewo do ŋgɔ, ame ɖewo medo ŋgɔ kura tsɛ o, woate ŋu ava trɔ mía ŋu. Ewɔe se fifi la, ne amewo sugbɔ le asiwò atrɔ ame kple wo la, fine, efia be wòa, tɔwò ava nɔ agbɔsu wum. Enye mele ŋkeke ɖeka me kpɔna eh, payi ɖeka kple. leke ni a fraction of it okay bla tɔn bla tɔn vɔ atɔ ya me no kpɔkpɔ le nkeke ɖeka egɔme nye be ame sugbɔ me la si ame ʋɛ ɖo ko kplɔm do ame ʋɛ ɖo ko xɔ dzi se abe ale bitcoin do ame me se gɔme va yi o de si gbe ke ra pai do fifi la ame me se gɔme pai ame me nya be atrɔ zu ga o le vɔ va trɔ zu ga Sigbe ke rapper yi ɖo fifla, magere account ɖe me mafia ŋu naɖe yi ana gɔmesese wɔe. Ekpɔe ɖa ɖe. Gɔmesese gbãtɔ yi medi be makɔ fia wɔe nya be asi yi wole pie dzra fifila ɖe, eya ke mi kpɔ le rapper yi ƒe asi dzi. Zero point six cent ya wole edzra. Mayi ɖe xexeame ƒe coin market dzi ne mafia ŋu naɖe. Xexea me ƒe market cap eya nyea Bitcoin nene wole dzra, one hundred and eight thousand dollars, one hundred and eight thousand dollars ya wole dzra. Ne medzo le fima la, medi be mafia wò nane yi nye enu yi mele yɔyɔ be rap beats. Ekpɔe ɖe R B have I got it? I got it. Ekpɔe ɖa ɖe ya nye ma rap beats nene wole dzra. BTC ƒe asi ya wole dzra. Wrap BTC, BTC kple Wrap BTC ƒe asi ɖekae. Pi kple Wrap Pi asi ɖekae. Ta le ŋkeke alafa ɖeka megbe ɖe, mía me yiwo mi le ne mɔ yɔnɛ eh, Telegram ƒe dɔ ya wɔ ɖe. Ega yi le kotoku me na mi le fi ɖe. Woade kɔ va account yi le zero me na mi. Enu gblɔɔ mí le koe nye ma, Ame sia ame koe ne ge ɖe eme egbee woana wò ŋkeke alafa ɖeka. Ame ɖe tse ge ɖe etsɔ woana wò ŋkeke alafa ɖeka kple susu be yewoate ŋu ama ga ne wòasu ame sia ame si. Enya yi me be mafia mi, nu yi me be mafia mi ƒetee, eƒe didikpokpokpoe, eya koe ma. Launchpad-a, Eƒe, eƒe button a ya medi be mafia mi. Fifi lae makpɔ eh, ame ne, ame, ame yiwo do ŋgɔ le am, agbɔsusu me le ga kpɔ. Ame ɖe nye akpɔ nene. Makɔ ame gbãtɔ ya ma le kpɔ number one, number two. Ame gbãtɔ, evelia, etɔ̃lia, enelia kɔ yi. 1868. Ok, ekpɔa payi ya si wole payi dzra fifi la ma ta madi 1868. 1868. Ele ne nekpɔ ŋkeke ɖeka ƒe dɔ yi wòwɔ ema ame ne ne woxɔe ma ŋkeke ɖeka ƒe dɔ alo ŋkeke woame eve. Mitsɔe le kpɔɖeŋu me be ŋkeke nye menya gbe ne bo dze amewo yɔyɔ ɖe nuwo me ya o. Vɔ ne milé ŋku ɖe eŋui Nenɔ le kpɔkpɔ e dɔla akpe ɖeka alafa ɖeka blaasieke vɔ atɔ̃ ya o kpɔ. Dɔ ɖeke ma wɔ lo. Ne dɔ yi wɔ koe nye be gblɔ na ame ɖe be kpɔ ega ɖe nye ya le wotse va na va ɖui ya ko le gama kpɔ. Amenɔvi. Ne nyemegagblɔ nyateƒe na wò nye ekema nyemenya ekae le eme o. Didi ƒe kpokpoe ya koe ma. Mekɔ nu sia nu kɔ fia wòe vɔ. Amewo li wɔ, ame agbɔsɔsɔ woawoe le wɔ. Ame woame alafa ɖeka yi wode be woawoe do ŋgɔ ɖi le hamea me. Ame ɖee woame ene le egbee ma. Ok, egbee ma. Ekpɔnɛ ne 16. Enyi me kpɔna ɖeka pɛ le ŋkeke me egɔme nye be ame nyi me do ame ɖeke wa kplɔm do ya nyi me le ma kpa o. Ŋtsɔ he me wo video do ma ya mo me se gɔme. Ne nya zi ok. Enyo ma yi ɖe akpa velia ma va fia mi nu evelia. Nu evelia yi me di be ma fia mi eya nye link awe. Browser eya nye eya ɖe Browser link gbãtɔ ya akɔkɔ yi ɖe browser dzi. Efia be amea Gmail me alo Chrome dzi yewoanɔ dɔ wɔ le. Vɔ ne edi be amea newɔ dɔ le Telegram dzi, eya nye ma woŋlɔe le fima, App Telegram. Bɔta ye ma. Eya nye mele zazã ta nɛ be yeame kple ameɖe tsi na amea be ne download Telegram ekema amea tse adze ga ya ɖuɖu zi ɖeka. Ya evelia, eya kpeɛ ɖe eme ŋu Telegram tɔ, ekpeɛ ɖe ame ŋu egɔme nye be, ne yi ɖe browser dzi ɖe, makpɔ enu ya wòanɔ dɔ wɔ na wɛ o. Eyi le dɔ wɔ nam fifila, makpɔe wòanɔ dɔ wɔm ma. Ne memlɔ anyi kura tsɛ ele dɔ wɔ. Ekpɔe ɖa ɖe, ne memlɔ anyi ame ya ele dɔ wɔ. Ne mede alɔ o emlɔ anyi le dɔ wɔ. Ne mebe made, ne mede fifila ado ava ge ɖe account ya me. Ta fifila mazi dzi be ma claim yi. Ne mekpɔe ɖa, zi ɖeka ne me nya zi ok ko ega geɖe account ne nam instantly ame nɔviwo ne nye me ga fia wɔ eya eke ma nu ka tututu ma fia wɔ le ʋe me me nɔ aƒa do va yi ame yiwo le mia de kɔ nu fia wɔ le gbogbo ɖe nye me nya wo can o me va dze aƒa dodo le akpa ma dzi Hafi meva kpɔe be o, ame geɖewo le kpa ma ŋu gblɔ, Mava fie le ʋegbe me ale míanɔ kɔbakɔba kpɔ. Nye manɔ perfect ya o, egɔmee nye be, leke woyɔ nɛ, kpɔ tsotso vi ɖe anɔ ŋunye ya. Gake ne ele ɖe te ɖe, ewɔe ni le aƒe ɖe me le teƒe ɖe ɖe, ne le nye ŋkɔ nye sẽe, dze agbana call link-a wɛ. ekema na ʋu telegram mo tse na dje wɔwɔ simple and short me ƒo nu ɖiɖi nye me di be video ne ɖiɖi o ta nu eve yi me va fia me ya nye launch pad kple nuka link yi na te ŋu ama kple tɔ wɔwɔe kple susu be na nɔ ga kpɔ eya ma nɔ me ati ŋu a invest le fi Ekema eya ya gbe sia gbe nàte ŋu adee akɔ ƒle nuɖuɖu faa. Mebia da gbe na ame sia ame le mɔ dzi, nɔvi lɔlɔ̃woe, míanɔ ka me? Mègaŋlɔ be wole eme be ne èkpɔ video vɔ ɖe dzi agbã nàmee kple ame nɔvi akpe ɖe ame ɖe ŋu. Míanɔ ka me?